Din kan i beddeɣ Ttmuquleɣ lebḥer s wallen Di lmuji deg ruḥeɣ Ssarameɣ a win izegren. Bɣiɣ ad rewleɣ, ma d akken ur rewlen. Bɣiɣ ad ruḥeɣ, anida yedder usirem. Ad rewleɣ, ɛyiɣ, ɛyiɣ di ddel, di tmurt inedlen, tifrat-is ttarewleɣ. Ad rewleɣ, ɣas lufan ɣef uṭar, ad zegreɣ lebḥer. ad beddleɣ akal akal yelhan i uẓu ad ẓẓuɣ deg-s tikti wakken ad ɣelteɣ tudert ad ẓẓuɣ deg-s tamusni wakken ad ɣelteɣ tafat ad ẓẓuɣ deg-s kulci iwakken ad ɣelteɣ imɣi bɣiɣ Akal yettemɣayen ay meẓẓiɣ deg-s ad yenɣi ɛyiɣ ad rewleɣ cwiṭ kan yesduqqes-iyi-d lbabuṛ deg-s irs-d win akken i d-yuɣalen sanda akken i bɣiɣ ad ruḥeɣ Iḍelli kan yella d aqrur. Kini daɣen di sin akken i d-nekker. Iɛedda-d zati ur yecfi ara fell-i. Beddlen-iyi ussan aṭas. Ula d netta Qrib iɛreq-iyi, mazal-it meẓẓi, temɣer ur tban ara fell-as. Isers iman-is ad yesteɛfu, zzin-as-d kra ilemẓiyen. Wissen-it, wayeḍ yebɣa t-yissin. Yal yiwen ɣef acu t-yesteqsay. Newni, heddren dihin, Nekkini qqimeɣ din ur d-ukiɣ ara ufiɣ-t-id zzati mlalent wallen n myaɛqal yesteqsa-yi-d am yal ass rriɣ-as am yal ass amek amek aqlaɣ aqlaɣ aqlaɣ irra-d nnehta yebded lhedra Dayi mačči am dihin. Dihin telhi tudert mačči am dayi. Dihin ẓẓher ur melliḥ ara. Anebdu ur yerf ara. Yir tasmuyt di lawan-is. Dihin akal yettak-d ijeǧǧigen, yessemɣay-d irgazen, dayi i d-semmuten. Dihin yedder usirem, iteddu gar medden, dayi ulawen tezkwar, tezkwar, tezkwar, tezkwar. Netta yekkat-d deg wakal-is, nekkini selleɣ-as, mi d-yekfa awal, iruḥ yeǧǧa-yi, din kan i beddeɣ, deg wallaɣ-iw xelṭen-tt, dayi, dihin.

Nusa-d kan deg yiwet tmurt, nteddu ɣer yiwet tmurt. Nemlal-d di tluft n usɣar, yes ad nezger lebḥar. Ad nruḥ akin, akin andi nessaram. Simal nettibaɛin, aman ttrusen. Nekkni sufel, suznent-aɣ lemwajin, nzun deg iṭsi nella, deg wallaɣ neɣ trans. Tarewla, tarewla, tarewla, tarewla, tarewla. Di teswiɛt texref tnafa, lebḥer yerfa, mačči akken i t-ẓerren ttwallan i t-ufiɣ zdaxel. Ziɣen yuɛaṛ ẓẓayed ɣef tfellukt n wesɣaṛ. Simmal nettiqṛid, simmal nettrejṛij, nettireffu, nekkni nettsuɣu, wa yeqqaṛ aah, wayeḍ ayemma, wayeḍ a tamurt-iw, a tamurt-iw. Neṭṭaṛ, neggad lmut, nuɣal neggad tamurt. Yesna tzert tlukt. Nwal d taguldi yesleman. A tamurt-iw, a tamurt-iw. Yewweḍ-d umeddakel-iw yettṛajiɣ aɣmis deg ufus-is. Akken kan i t-ldiɣ, walaɣ lebḥer s lmuj-is. Tamacahut i d-ḥkiɣ, d ayen i ufiɣ daxel-is. Deg yir isallen ɛyiɣ, yal ass lebḥer yesɛa aɛwin-is. Ɛyiɣ, ɛyiɣ, ɛyiɣ a tamurt-iw.